Lamkaltu a ngan pariat, relnak pakhat in pariat tiang. Cu ni hrimhrim cun Jerusalem khua Khrihfabu nih hremnak in hram a thawk. Lamkaltu Paul kha dah ti lo cu a zumi vialte kha Judea ram le Samaria ram ah an i ṭhek dih. Steven kha biaknak lei i a biak takmi a cheu nih An vui i fak piin an ṭah, sihmanhsehlaw Saul nih khan Khrihfabu cu hrawh a zuam. Innkhat hnu innkhat in a kal i a zummi hna kha nu thlulo pa thlulo in a hnuh hna i thong ah a khlak hna. Zumtu ah ṭhekmi kha a kenkip lo ah khenh A kenkip lawh ah an kal i an kalnak poah thawngṭha kha an chim. Filip cu Samaria ram khua ah khan a va kal i Messiah kong kha a va chimh hna. Filip nih a chimmi kha mizapi nih ṭha tein an ngaih. A chimmi kha an ngaih i khuaruahharnak a tuahmi kha an hmu. Mi tampi chungin khuachia kha aupa in an chuak i a zengmi le a beimi mi tampi kha damnak an hmu. Cucaah Samaria ah cun lawmhnak nganpi a um. Praise be to God.

Mah hi Pentecost Sunday night ca ah hin caan saupi ka rak i ngaih tuk cang i tuzaan ah hi bantuk tein nan kan donnak le hlasaknak kan i hrawm cah kai lawm tuk. And I want to thank uh, Pastor Chung and the leaders and members of the Adelaide Chin Christian Church for hosting this special service and everyone who's been part of this event. Tuzan ah pastor cung siseh hikha Khrihfabu ah hruaitu vialte hna hi bantukin Pentecost Sunday night hna nan kan host piak tikah kan i lawm tuk culawng silo rami vialte nan cungah kan i lawm tuk I believe it's a great witness when Christians gather together in unity. And when we gather together across different denominations and across cultural and language groups as one people worshipping Jesus together, it is a beautiful thing. Hi bantukin holh phun ai dangmi, mui ai dangmi minung tampi hna kan van i pumh tik i kan thangṭhat ṭimi hi vawlei ah Jesuh Khrih tette ṭha kan sinak a langhtertu a si. And when uh, Lindsay invited me to speak at this service, I had a, a very strange experience. Uh, Lindsay said, You can preach on anything you want and, uh, and let me know when you know what the passage will be.

Mah cucu a van ka chimh bak tein ka nunnak ah Pathian bia a rak ra colh i tuzaan i ka chim tik zongah hin a ngaitu vialte hna caah thazaang a si lai tiah kai ruahchan. So let me share a story to set the scene for uh, what I'm going to share tonight. Uh, just last week, I was doing a burn off uh, on my property. Um, now, if you don't

Tuzan lei ah ka thawng chimmi a muihmai a langh khawhnak ding caah keimah tuanbia pakhat te ka van chim ta lai. Cucucu kan inn hnulei ah ka duah tawnmi a um i mah cu kong cu ka chim lai. Mah cucu Adelaide Hill ah dum hmete ka nei i mah cucu caan zeimazat ah thingaro a tlami le thing hram vialte hna kha kan pumhmi mah cu kan duahnak kong te cu ka chim lai.

kan hnungzarh ningani ah khan ah mah hi ka duhmi thing ka ponmi hi duah caan a cu bak lai tiah ka ruah zei ruangah tiah cun mei ah September in mei thla tiang hi aa zeihmanh mei kau ngah lo ca atu hi thli zong hrang tuk lo ni zong lin tuk lo le atu hi duah caan bak a si lai tiah ka ti i kan hnungzarh ning ani ah khan duah kai tim But what I hadn't thought about was, uh, as you'd be aware, it hasn't rained a lot this year.

ka rak ruah khawh lomi cu tutan hi tukum hi ruah a sur lo ngaingai ti kha ka rak ruat kho lo i mei kha cutluk cun a lian lai lo tiah ka ruah cukhaw in cun thing ka ponmi kha meifar bantukin a kangh fawi ngangmi a si le uh, ka van duah tikah ṭha tein um ko lai ka timi kha ka van duah taktak tikah cun ka ruahnak lengpin mei cu a kang

Mah hihi chim zong hi ningzak pah si nain a van kaang taktak i meici cu hong pet le kan dum zeimazat kha a van tlaih tikah ka tli ciammam i tipai pin he tiah ka van toih le cuticun meihmih ah ka buai taktak. And at that moment, uh, I heard a voice call out to me. Mah cu leo bak ahcun aw pakhat nih a van ka kawh. It wasn't God's voice. Pathian aw si lo ti.

le mah cu ah cun cakuat zeimazat van in pek ding tiah har van ka ti i a kai mat lo tuk leu le rak chia ko tiah ka ti nain a si kho lo na min na thut rim hau tiah van ka ti So I uh, I signed for the uh, for the mail and uh, and then uh, after a few minutes uh, everything began to settle down and it was okay Um, I would like to share that. Kamin ka van thut i ka va kal nol i caan zeimah zat ro hnuah mei zong cu tha tein ka phih khawh. But as I uh, then spent some time just sitting by that fire and, and just watching it, I was reminded that fire is very powerful. Le mah cu mei pawng i ka ṭhut i khua ka ruah tikah ka hmuh khawhmi cu mei hi ṭhawnnak hmual nei taktak ti a si. And fall is also very unpredictable. And things can happen very quickly when fire is burning. Mei zong hi zeitin a cang te lai tiah chimchung khawh lomi a si ti kha ka theih i a kangh taktak tiah ka zeitin dah um lai ti kha hngalh har ngaingaimi si. As I sat there, I began to think about tonight. I began to thinking about this service and I began to think about Pentecost and the fact that in Acts chapter 2, verse 1 to 3, it tells us that on the day of Pentecost, the Spirit came as fire. Mahi sermon kai tim lio ah lamkal tu dal hnuihnak kan relmi cu Thiang Thlarau hi mei bantukin ra timi kha a si.

Now, of course, the fire brings destruction, but the spirit doesn't bring destruction, the spirit brings life. tuzan ah tuzan ah chim ka duhmi cu mei nih cun rawhnak a phurh nain tuzan ah chim ka duhmi cu thiang thlarau nih cun zeitik hmanh ah rawhnak a phurh bel lo

Tunai ah kan naule nih an kan relpiak bantukin Thiang Thlarau kong hi tawi fiang tein van chim ka duh i cucu khoika dah kan hmuh ti si ahcun lamkaltu dal hnihnak kan hmuhmi kha a si. And uh, at the time the Spirit was poured out, the Bible says that all the believers were gathered together in one place, and that place was the city of Jerusalem. Mah hika kan hmuhmi cu zumtu vialte hna kha hmunkhat an i pum, cu an i pumhnak hmun cu Jerusalem khualipi a si ti kha kan hmuh. Now, when you continue on reading the book of Acts between chapter 2 and uh, the start of chapter 8, uh, it tells the events at the very start of the life of the church. But what you've got to realize is that every one of the stories recorded happens within the city of Jerusalem. Lamkaltu kan rel vima a si ahcun lamkaltu dal hnih in dal riatnak kan rel a si ahcun thiang thlarau rianṭuannak le Khrihfabu ai hramthawknak tampi kan hmuh nain cu vialte cu khoika hmanh ah cang loin Jerusalem lawngte a cangmi an si. Now, at the start of Acts, Jesus had told his disciples that they would be his witnesses in Jerusalem and in all of Judea and Samaria and to the ends of the earth. But by the end of chapter 7, they actually haven't really left Jerusalem. Lamkaltu ai thoknak ding caah Jesuh nih ti mi hna cu vawlei khua zakip ah ka tette nan se lai Jerusalem in Judea and Samaria in vawlei cung khua zakip ah nan kal lai ka tette nan se lai ti nain lamkaltu dal riatnak tiang kan phak ah Jerusalem khua an chuahtak rih hrimhrim lo. And within that story of the early chapters, we also see that something else is beginning to build uh, that is impacting the church, and that thing is persecution. Le mah hi ka zon i kan van hmuh tikah hremnak timi avan i thok i mah cu nih cun Khrihfabu muisam zong avan thlen.

Le lamkaltu del sarih a donghnak ah kan hmuhmi cu zeidah a si ti si ahcun Stephen kan hmuh i a hmasa bik ah Khrihfa upa si ai timi Stephen a si i amah zong hi a zumhnak ruangah Jesuh Khrih ka zum a tinak ruangah lung in an cheh a thi i zumhnak ruangah a thi hmasa bikmi Martar hmasa bik zong a si.

Judea, Samaria kip ah le vawlei dong tiangah ka tette nan si lai ti sinain Stephen kha lung in an cheh i a thih hlan lo poah ahcun Jerusalem lawngah an um i sinain mah kha hremnak a van tlun tikah Judea le Samaria thawngṭha a hong karh colh. So at this point in the story, uh, things do not sound good for the church. The church is small in number. The church is facing persecution. They're facing the threat of arrest or even being killed. A powerful man named Saul is seeking to destroy the church, and they have been scattered right throughout the regions. Le mah hi lio caan ah in Khrihfabu caah harnak ngaingai rak si zei ruangah an tlawm te zei ruangah an hrem hna zei ruangah ti ahcun hrem lawng si loin

vanchiatnak taktak a lo nain zumtu hna le Khrihfabu caah thawngṭha a rak simi cu caang linak kan van rel a si ahcun an kalnak hmun poah thawngṭha an phuan ti kha a si. So do you see what I'm saying here? It is because they are scattered that the gospel now to, begins to begin spread widely throughout the region. It is because they are suffering that the gospel actually goes out, and as they preach the word, it begins to bring great joy to many people. Lema hi ka chim ka duhmi cu hrem asi tikah an i thek an i theknak hmun ah thawngthan chim thawngthan chimnak hmun ah minung tampi nih thawngtha an theih tikah lawmhnak in an khat e ti Do you know when God is involved, a story can start out as a tragedy and end up bringing great joy. Mahika chim ka duhmi cu vanchiatnak le uh, mualphonak in ai thok ko lai nain Bawipa nih lawmhnak nganpi a thlen khawh ti si. When God is involved, sometimes we go through an experience and we wonder where is God and what is happening here and what is going on. and we can't make sense of it. But sometimes we get to the end of the journey and we can look back and say, actually, God's been present and at work the whole time. A caan caan ah cun mah hi keimah cungah a cangmi hi zeidah si Pathian khoi ka da ong nga Pathian nih a duh ning hi zeidah si nga tiah zeihmanh thei lo in kan um tawn nain hnu lei kan van chuan ṭhan i kan ruah ṭhan tikah Pathian hi kan harsatnak le kan lungretheihnak zongah a rak um peng ko ti kha kan hmuh ṭhan tawn.

Tuzan lei hin a chim rua ti hong ka ruat hlah ti ka duhmi cu hremnak hi a ṭha ka tinak si lo, hremnak hi a sual i a ṭhalo taktakmi a si. Asinain tuzan lei chim ka duhmi cu hremnak le harsatnak nakin Pathian hi a ngan deuh i hremnak le harsatnak lak zongin Pathian nih thluachuah a kan pek khawh ko ti a si. And I share this message knowing that tonight in a room full of this number of people, there'll be people who are suffering.

Pathian, khoika dah na um, zeidah na duhnak si tiah kan ti cuahmah lio caan zongah mah kha bantuk lio caan zong Pathian nih an kaltak hna lo i Pathian nih an um hnawh ko hna. But I want to share something else related to this passage, and, and perhaps it's why God put this passage on my heart. Tuzan lei caan ah chim ka duhmi mah hi kong hi tam deuh van chim ka duh. Zei ruangah dah Pathian nih hi cauk theng, hi Bible theng te ka lungthin chungah a chiah hnga timi hi a si.

Tuzan lei caan ah hremnak ruangah, harsatnak ruangah, rialditnak ruangah nan inn, nan lo, nan hawikom, nan theihmi vialte kaltak in hika a rak rami nan um lai i hika Australia ah hmunhma khuarmi zong nan um ti kha kan theih. And I don't know what some of you have been through. And I don't know how that has impacted some of you, but I can only assume that it's been very difficult. Tuzan le caan ah hin nan kalmi nan tonmi harnak vialte hi zeitluk in dah a har lai ti hi a chim awk zong ka thei lo zei ruangah tiah cun keimah nih ka ton ve bel lo ca ka thim khawhmi tu cu a har tuk hringhran lai timi tu hi a si

Tuzan lei caan ah Australia rammi nan si venak hi kan i lawm tuk i nan ram nih an in tuahmi hna hi thil ṭhalo tinh bu in a si lai nain Pathian nih thil ṭha rak i tinh ziar timi hi a lang. You see, sometimes the Australian church, we've lost our passion and sometimes we've lost our fire. And I think that many churches like the Adelaide Chin Church and many other churches here represented of people who have come to Australia recently, you're reminding us about trusting in God and living by faith and being passionate about Jesus. Australia Khrihfabu tampi nih kan thlau cangmi cu kan chungah a kang in rak kangmi mei cun Khrihfa ah inuamh taktak timi kan thlau ngai cang. Sinain ramdang rak rami hna nih nan van kan phurh ṭhanmi cu Khrih chungah zeitluk in dah i lawm i zeitluk in dah Khrih zumh hi a si ti nan van kan phurh ṭhan le kan i lawm.

A luancia kum kul lioah dah aho nih dah a rak ruah khawh lai? Hi bantukin Playfort ah zumtu tampi an rak um lai ti ho nih dah a ruah khawh lai? Sihmanhsehlaw thiang thlarau rianṭuannak cu hmual a nei tuk hringhran i zeitindah a cang te lai ti ruah awk theih loin ṭhawnnak hmual neimi si.

Tuzan lei caan ah hin keimah nih ka tonmi te hi chimh kan duh ko hna. A luancia caan tampi ah zeidah a rak cang te lai ti hi ka ruat kho lo nain Pathian rianṭuan kai thawknak, Pathian nih lam a ka hruainak vialte ruah tikah Thiang Thlarau lamhruainak hi hmailei a cang te la timi hi rak chim chung khawh a si lo nain Pathian rianṭuannak cu hmual ngei hringhran.

ka nunnak ah kai thawk ning te van chim ka duhmi cu kan innpa a simi nungak nih university kai thawk lai te ah ziah university nih khem kan tuahmi ahin na rak rat ve ko lai tiah a ka ti i zei a cang lai ti zong ka ruahmi pakhat hmanh um lo nain nungak dawhte ka hmuh theo lai tiah kai thawh ve So unfortunately, I didn't get a girlfriend on that uh, camp. But

Mah cu khem ahcun kai ruah lo ning piin thlarau nih a ka tong i mah cu khawn cun kan Khrihfabu ka kai ka nupi he kan kal pengnak ah ka no lio te ah pastor nih mah hi Khrihfabu ah pastor na ṭuan te lai tiah a ka ti tikah kei zong ka lau. And, and I had, uh, it was a big church, and, and I had no experience in ministry, and I had no Bible college training, and I really had no idea what I was doing. But God worked through that. And I just see in that again this, this powerful work of God and the, the fact that God works in often such unpredictable and unexpected ways. Mah cu leo cun Bible siang zong ka kai rih lo. Mino te ka si. Zeihmanh thiamnak zong ka nei lo. Khrihfabu lian tuk mi a si i mah cu kai Pathian rian ṭuan ding mi cu zeiti hmanh in ka ca a si kho lo nain Pathian cu hmailei ah zeitindah a kan hruai lai ti a theih khawh lomi a si lawng si loin hmual a neimi a si caah Pathian nih a ka hruai. And then about 15 years after starting in ministry, uh, oh, 10 years after starting in ministry, I was invited to become the pastor of what was then called Aldgate Baptist Church up in the Adelaide Hills. Mah cukai kumhra Pathian rian ka ṭuan hnuah Oldgate Baptist Church ti an timi ah Pathian rian ṭuan dingin pastor ṭuan dingin kawh ka si. And uh, it was a church of about 200 people. It was a, it was a beautiful little church. And um, but God began to do something completely unexpected and powerful in that church. Mah cuka Khrihfabu cu Khrihfabu hmete a si i minung zahnih hrawng an si i mah cuka cun Pathian rian ka ṭuan. The church grew over maybe five years from 200 people to 500 people. And uh, we saw many people coming to know Jesus for uh, the first time. And then we felt called to plant uh, another church uh, that was still part of our church, a campus. And um, we then saw that campus, uh, this is just purely giving glory to God, grow from 70 people to 700 people in six years. Kum nga chunga minung zahni in minung zanga kan kar i ma chu ahcun biakinn te pawl kan i tlum ti lo caah uh, Khrihfabu dang kan mah tang te ah dirh kan timi

The unpredictable, powerful work of the Holy Spirit. Minung tampi nih an hong i a thli tein an ka halmi cu mah hi ti Khrihfabu a karhnak ding caah hin na biathlithup zeidah a si tiah an ka hal i tuzaan ah ka biathlithup kan theihter hna lai mah cu ka biathlithup cu keimah nih ka tuahmi zeihmanh a um lo

a man named Saul is seeking to destroy the church. Le kan Bible ca kan van kir ṭhan lai i zeitindah Pathian hi zeitindah a tuah lai ti theih lomi piang deuh in kan zohnak ding ahcun kan van rel a si ahcun Saul timi Khrihfabu hrem ai thokmi minung kha kan hmuh.

Saul nih ai timhmi pakhat cu Khrihfabu hrawh ai tim nain hrawh ai timhnak lamthluan ah zeitikah Pathian nih tin a thlen te lai ti thei lotu Pathian nih a thlen i hrawh ai timmi Saul cu Khrihfa a karhtertu Pathian hmanrua ṭha taktak Pathian nih a hman. Do you, do you believe me now that uh, the Holy Spirit, like the fire in my backyard, is powerful and unpredictable? Letuzan le chan ah ka chimmi nan van ngaih hnu ah ah, nan theih dingmi cu kan in hnu mei ka kaumi kha ṭhawnnak a nei zeitin a cang te lai tiah kan timi bantukin thiang thlarau hi hmual a neimi a si ti kha nan theih lai. So let me, uh, just as I finish now, just let me remind you that the same Spirit

Tuzan caan ah thazaang pek kan duhmi hna a donghnak lei zong a si i hika na um hmun te hin hi ka tonmi ah hin Pathian hi khoika ah dah a um hnga, Pathian nih zei dohdak dah a si hnga tiah a thei lomi minung tampi an um lai. If you're a Christian leader here tonight, a, a minister, a, a pastor who's here, and maybe you're wondering, well, what's happening in my church and where, how is God moving in my church? Or you're experiencing a situation in your church that is difficult and, and, and uncertain and you're just not sure what is going on. Tuzan ah pastor sina se Khrihfabu hruaitu tampi zong na nung kho men. Nan Khrihfabu a thil a cangmi hi na lung a piang lo kho i Pathian nih zeidah a duh hnga tiah zeihmanh hngal lo in lung piang lomi zong nan um kho. Then I want to simply encourage you tonight to keep trusting God. And I want to keep you to keep praying uh, to the Lord and, and asking that God would work and move in your situation and that God would use whatever you're going through for His purposes and for His glory. Tuzana thazang pe kan du mi na chu na ngal lo zonga zoom peng ko na ngal lo zonga thlacham peng ko na ngal lo mi la kan pathian ni khoro harin pathian sunpar na kan mu ter kho We need to let God do what God wants to do in our lives and in our churches. We need to listen to the Spirit as the Spirit leads and the Spirit guides. We need to keep in step with what the Spirit is doing. Tuzan cana pathian ni kan nunnak ah tu adu mi kha zalong ten tu atar ko hna si thiang thlarau ni kan nunnak ah tu adu mi kha zalong ten tu atar ko hna si

Tuzan caan ah Khrihfa hruaitu hna le rak rami vialte hna thazaang pek kan duhmi hna cu caan a rauh hnu ah hnulei her in kan zoh ṭhan tikah aw Bawipa ka rak hngalh lomi caan vialte zong na rak um peng ko ti hi tette kan khanmi si te lai. So I want to finish this message in prayer. thlacamnak in donghter ka duh. I want to pray tonight for a, a number of different people here. I want to pray firstly for those who are going through difficult season in their life, difficult things that they can't make sense of at the moment. Tuzan chan a pakhatnak bia thlacam piak kan duh mi hna cu nunnak a harsatnak a tongmi ka cungah hi thil hi zei ruangah dah a can hnga ti thei lo mi vialte thlacam ka duh.

and revival in the city and revival in our nation. Tuzan caan ah hika rami vialte hruaitu nan ca le Khrihfabu ca thla ka cam lai i nan Khrihfabu a hrim ṭhannak a tlun i hika nan council ah ṭhanghnak a tlung ni kan rampi zong ah ṭhanghnak a tlun nakhnga ding ca thla ka cam lai. So let's bow our heads and pray. Heavenly Father, I want to thank you for each and every person who is here tonight. And I want to pray, Lord,